Helo yna, a chroeso i'r fideo fer yma gan Is-adran Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru sydd yn mynd i esbonio i chi sut mae trefnu cyfarfodydd yn Teams sydd yn defnyddio cyfieithu ar y pryd. Nawr, mae'r cyfleuster yma yn bodoli ers blwyddyn neu ddwy, uh, a mae fe'n uh, handi iawn i ni allu ddefnyddio mwy o Gymraeg mewn cyfarfodydd. Mae ychydig o gamau i'w dilyn i set o fel lan yn iawn, i wneud yn sewr bod yr holl beth wedi osod yn iawn, a dyn ni, undeg a fi, yn mynd i redeg drwy'r camau hynny mae rhaid chi gymryd. Yn y lle cyntaf, yym, ychydig o eiriau ynglyn â beth nad yw'r cyfleuster yma yn ei wneud. Mae hwn yn gyfieithu ar y pryd gan fod e dynol. A da ni'n seilio y fideo yma ar y themau ynddi hi a'r adborth dyn ni wedi gael. Felly, wrth i ni lansio hwn, oedd rhai pobl yn meddwl bod y system yn bwcio cyfieithydd i chi, neu ein bod 'na fanc o gyfieithwyr ar gael yn awtomatig. Nid dyna'r achos. Mae'n rhaid i chi fwcio cyfieithydd yym dynol yn yr union un ffordd â dach chi 'di wneud erioed. Felly, os ych chi'n gweithio mewn sector cyhoeddus a mae gyda chi gytundeb neu gytundeb fframwaith, bwciwch yy bod dynol fel dach chi yn wneud fel arfer. Mae 'na gyfleusterau eraill yym sydd yn yy wneud pethe yym... fel 'na, ond ma' rhaid yym ychwanegu petha at Teams ar gyfer hynny. Ma' hwn yn swyddogaethau cyfrifiadurol sy'n dod mas o'r bocs gyda Microsoft heb gost ychwanegol os oes gyda chi Teams yn barod. Felly dyna ni. Nid yy rhywbeth sydd yn bwcio cyfieithydd i chi, chi sy'n gwneud hynny a chi'n gwahodd y cyfieithydd i'r cyfarfod. Um, ond er mwyn gwneud hynny, mae rhaid i chi uh, drefnu cyfarfod. A dyna'r camau na i redeg trwyddyn nhw nawr gyda chi trwy rannu sgrin. Felly, 'y chi'n trefnu apwyntiad yn yr union ffordd y byddwch chi yn trefnu unrhyw apwyntiad neu gyfarfod arall. Uh, chi'n rhoi teitl i'r cyfarfod, a uh, yn ein hachos ni, um, cyfarfod prawf, da ni'n mynd i wahodd um, gydweithwyr iddyn nhw. Uh, a dyn ni am iddyn nhw anwybyddu'r peth. Mae hwn yn gyfarfod Teams wrth reswm, felly dyn ni'n troi'r swyddogaeth Teams ymlaen, a dyn ni'n mynd i wahodd pobl. Yn y cyfarfod hwn, dyn ni'n mynd i wahodd Indrek Marshall a Alan Jones, cydweithwyr yn Llywodraeth Cymru. Felly, Does dim byd o gwbl wedi'i wneud ar gyfer y cyfieithu ar y pryd eto, a does dim byd ni'n gallu wneud nes bod ni'n anfon y gwahoddiad a bod y gwahoddiad yn ymddangos yn Microsoft Outlook. Felly, mae gyda ni gyfarfod wedi drefnu gyda thri pherson ynddo fe, Undeg, Alan a fi. Nawr, ymlaen â ni i edrych ar sut mae trefnu'r cyfieithu ar y pryd. A dych chi yn agor Outlook, mae modd gwneud hyn yn Teams hefyd, a wna i ddangos hynny i chi uh, nes ymlaen. Felly agor y gwahoddiad a dych chi'n mynd i ddewisiadau'r cyfarfod os ydych um, Dewis len i chi gyd yn Saesneg, meeting options ydy hwn. A mae yna ffenest arall yn mynd i ymddangos. Mae chydig o oedi um, tra bod hwn yn digwydd achos ffenest gwe ydy hon sydd yn ymddangos. A wedyn, am ryw reswm, um, oedd hwnna fe bod yn Gymraeg wedi ymddangos yn Saesneg heddi. Um, A mae pob math o opsiynau yn y ffenest hon, pwy sy'n gallu peidio yy peidio aros, pwy sy'n dod mewn yn syth, pwy yw'r cyd-drefnwyr, co-organisers, a jyst yy yn rh- hwn yn rywbeth dan ni'n mynd i drafod nes ymlaen, ond wna i wneud undeg yn gyd-drefnydd. So dyma'r ffenest sy'n agor a'r unig beth arall mae eisiau ni wybod amdano fe neu ofalu amdano fe ydy hwn, galluogi cyfieithu ar y pryd neu enable language interpretation. Source language neu iaith ffynhonnell ydy'r Gymraeg yn ein hachos ni. gan amla yng Nghymru, ond mae'r holl gyfarwyddiadau uh, dyn ni'n rhannu gyda chi heddi yn berthnasol i unrhyw iaith mae Microsoft yn ei gefnogi, a mae modd cael hyd at 16 par ieithyddol yn rhan o hyn. Felly, um, rhan fwy o gyfarfodydd lle mae Cymraeg yn cael ei siarad a mae yna gyfieithu ar y pryd, y par iaith yw Cymraeg i'r Saesneg. Mae Saesneg i'r Gymraeg yn bar arall, mae Cymraeg i'r Ffrangeg ac yn y blaen yn bar arall, a mae modd cael hyd at 16 par. So, dyn ni yn edrych i um, gyfeithi o'r Gymraeg i'r Saesneg. A os 'y ni moyn allen ni all- ychwanegu rhagor o bobl fan hyn. Nawr te, ma' rhaid bod gyda ni gyfieithydd ar y pryd sydd yn rhan o'r gwahoddiad. Dwi'n deall bod llawer o bobl mewn sefydliadau cyhoeddus yng Nghymru yn defnyddio cyfieithwyr sydd yn allanol i'w tenant nhw, sy'n a- allanol i'w system nhw, a ma' gyda ni yy rhyw ffordd o yym hel- a, o sôn am hynny nes ymlaen. Nawr, mae yna dri pherson yn y cyfarfod. A, yn y gwymplen fan hyn, dach chi'n gweld dim ond un person sydd yn ymddangos, sef Alan. Mae hynny achos bod fi wedi gwneud undeg yn gyd drefnydd. O ran y cyfarfod hwn, mae gan fi a gan y fi ac undeg yr un breintiau, uh, yr un galluogi newid pethau. Nawr, un o'r pethau i dalu sylw penodol iddyn nhw All trefnydd cyfarfod ddim bod yn gyfieithydd ar y pryd, cheith e ddim bod, neu cheith hi ddim bod. Dyw e ddim yn un o'r swyddogaethau mae Microsoft yn eu caniatáu. Dwi'n gwybod bod llawer o sefydliadau oedd yn defnyddio Zoom yn gofyn i'r cyfieithydd setio'r cyfarfod lan iddyn nhw, ond oherwydd diogelwch, um, mae'r cyfieithydd yn gorfod cael ei seto lan gan rhywun yn y sefydliad sy'n bua'r cyfarfod. So dan ni wedi um, trefnu cyfarfod, dan ni wedi gwneud undeg yn gyd-drefnydd yn y cyfarfod hwnnw, dan ni wedi gwneud Alan yn gyfieithydd ar y pryd, a dan ni wedi gwneud hynny drwy um, galluogi cyfieithu ar y pryd um, a dewis y par iaith. So dyma ni Alan eto, um, Cymraeg i'r Saesneg. A'r cwbl mae rhaid i chi ei wneud wedyn ydy gweud yym save neu cadw, yym anfon diweddariad, yym 'sdim hyd yn oed rhaid i chi gwneud hynny achos bod chi ddim 'di wneud newidiad i'r cyfarfod ei hunan. A dyna ni, mae'r cyfarfod nawr wedi seto lan yym o i ddewis iaith ymddangos ar y sgrin yn y lle cynta. Dwi'n mynd i stopio rannu sgrin am eiliad a wedyn yym dyna ni mewn gwirionedd. Yym Undeg, drosodd i ti am y darn nesa'. Diolch. So yym be wna i esbonio yw, fel oedd Jeremy'n gweud, pan 'y chi yn... mynd mewn i ddewisiadau'r cyfarfod a dach chi yn pennu eich cyfieithydd chi. Yym os yw eich cyfieithydd chi o tu allan i'r tenant, neu am ba bynnag reswm dyw yr cyfieithydd ddim yn ymddangos yn y gwymplen, yym fi jyst mynd i ddangos ffordd i chi barhau i osod y cyfieithu ar y pryd yn gywir yn y cyfarfod mewn ffordd gallwch chi newid e nes mlaen wedyn. So os wna i rhannu'n sgrin. Uh, a wna i fynd fel hyn. Dyna ni. Um, felly, mae hwn yn fideo sydd yn dangos um, cyfarfod prawf ni wedi rhedeg yn y gorffennol, lle er pwrpasau hwn, Darren yw yy... ni 'di peno- ni 'di roi Darren fel y cyfieithydd ar y pryd, fel yym rywun i gadw lle, achos ma' Carmel yw ein cyfieithydd go iawn, ond oedd Carmel ddim yn ymddangos yn y gwymplen. Felly, ma' hwn yn ffordd o ddangos i chi sut i newid y rôl yna. So, ni'n mynd i newid Carmel i fod yn gyfieithydd, a ni'n mynd i newid Darren i fod yn fynychydd. arferol. Felly, os wna i... Dwi'm yn siŵr pam wnaeth hwnna ddigwydd, sori. Dyma ni. Felly, dan ni'n mynd i'r ochr dde, a dan ni'n mynd i'r tri dot ar bwys enw da... ar bwys enw Carmel, sori, a mi fydd e'n gweud make an interpreter neu gwneud yn gyfieithydd. Dach chi'n pennu yr iaith ffynhonnell i'r Gymraeg, a'r iaith darged wedyn i'r Saesneg. Cadw. A wedyn, mi allwch chi adael darn fel cyfeithydd hefyd, ond os ma' sefyllfa yma sy 'da ni, neu ge- make an attendee neu gwneud yn fynychydd, a dyna ni. Felly, wna i chwarae fe unwaith 'to, jyst i chi gael gweld yn iawn. Yym, felly, 'dyn ni isie troi Carmel yn gyfieithydd, felly 'dyn ni'n mynd i'r tri dot ar bwys enw Carmel. A ni'n wneud make an interpreter neu gwneud yn gyfieithydd. Gosod yr iaith ffynhonnell i'r Gymraeg. A'r iaith darged i Saesneg. A cadw. A wedyn dan ni'n mynd i darn tri dot a gwneud yn fynychydd. A dylai hwnna newid wedyn. 'Na ni. Grêt. So, mi wna i fynd fel hyn. A wna i stopio rhannu'n sgrin. Uh, so, mae hwnna'n un peth sydd werth cofio yw yn y sefyllfa yna yw uh, bydde hwnna yn ffordd i chi newid y cyfieithydd ar y pryd o rhywun sy'n mynd i fod yn y cyfarfod beth bynnag i'r cyfieithydd go iawn fel petai, yym os o'n nhw ddim yn ymddangos yn y gwymplen. Y peth pwysig i gofio fan'na yw bod angen wneud hwn cyn i'r cyfarfod dechrau, so dyma lle 'y ni yn pwysleisio pwysigrwydd bod chi yn... bod chi a yr a'r cyfieithydd a unrhyw un arall sydd angen bod 'na cyn dechrau'r cyfarfod yn cwrdd ar y ar y ddolen benodol yna, ryw ddeng, ugain munud, be bynnag sy'n i chi'n gyfforddus cyn i'r cyfarfod ddechrau. I ni'n siŵr bod y sianel wedi osod yn gywir, bod pawb yn gallu clywed yn iawn, bod y cyfieithydd wedi bennu yn gywir yn y yn y ffordd dwi'n newydd ddangos os oes angen hefyd. Yym rhai pethe eryll i gadw mewn cof, yym ma' 'na osodiad o fewn eich yym... yn y gosodiadau sain, ma' 'na un gosodiad dan ni'n ymwybodol ohono fe sydd... yn achosi problemau efo'r sianel gyfieithu. Yym, enw'r gosodiad yw Sain Gofodol. Yym, ma' hwn yn osodiad sydd yn galluogi pobl i glywed lleisiau pobl eraill yn y cyfarfod o ba bynnag cyfeiriad maen nhw yn ymddangos ar y sgrîn. So os 'y nhw'n ymddangos ar ochr dde'r sgrîn, maen nhw'n maen nhw'n gallu glywed e neu hi yn fwy uchel yn yr glustffordd ar yr ochr dde. Yym yn anffodus ma' hwn yn achosi problem efo sain wrth ddefnyddio cyfieithu ar y pryd, dach chi'n clywed yym iaith y person sy'n siarad, ni'n galw fe yym iaith ar y llawr neu'r iaith gwreiddiol ar yr un lefel sain a iaith y a llais y cyfieithydd, yym sy'n amlwg yn yn brofiad anodd iawn. Yym felly, 'dyn ni yn argymell yn gryf bo' chi yn... cyfathrebu gyda'ch m- yym gyda'ch mynychwyr chi cyn y cyfarfod ac yn cynghori nhw i droi hwn i ffwrdd cyn dod. Yym ma' gyda ni sleid sydd ar gael yym ar y du- yy islaw ar y dudalen yma, yym gallwch chi rhannu efo'ch yym mynychwyr chi o flaen llaw. yy na sori o o yn ar ddechrau'r cyfarfod yym sydd yn mynd dros hwn, so mae e'n yym dangos i chi croeso i'r cyfarfod, mae'n cyfarfod ni yn Gymraeg, a mae'n rhoi syniad i chi o beth i'w ddisgwyl a unrhyw osodiadau dylech chi fod yn ymwybodol ohonyn nhw fel sain gofodol. Yym jyst yn checio os oes unrhyw beth arall i nodi, fi'n meddwl... Jeremy, os dda i nôl atat ti i sôn am cyd-drefnwyr yn fwy llawn... Dim dim problem. A jyst wrth bod Indeg yn siarad fan'na, dyma'r sleid yym 'y ni'n ei ddefnyddio yn Llywodraeth Cymru. Mae'n gofyn i bobl ddewis iaith, yym a nid rhywbeth i'w e-bostio yym... i ategu be mae Indeg yn ei ddweud, nid rhywbeth i e-bost yma, ond rhywbeth i roi ar y sgrin, i rannu ar y sgrin, hanner awr cyn bod y cyfarfod go iawn yn dechrau. Mae yna gyfarwyddiadau i bawb a fydd hwnna ar gael i chi hefyd. Felly, um, allwn ni ddim gor bwysleisio pa mor bwysig yw e i brofi, i ategu geiriau, undeg unwaith eto, um, ar yr union ddolen. Um, os ydych chi moyn profi wythnos ynghynt, mae croeso chi wneud na, ond defnyddiwch yr union ddolen byddwch chi'n ei defnyddio ar gyfer y cyfarfod. Wedyn, dych chi'n siŵr bod chi'n profio'r union osodiadau ar gyfer y cyfarfod hwnnw, a wedyn gall gofynnwch i'ch cyfieithydd, os yw'r cyfieithydd yn allanol eich sefydliad, ymuno 20 munud ynghynt a wneud y switch fel mae Indig newydd ddangos i chi ar y fideo, achos fydd y person yna ddim yn gallu cael ei bennu yn yy gyfieithydd, achos dyw'r person yna ddim yn rhan o'ch sefydliad chi, felly ma' hwnna'n gorfod digwydd yn y cyfarfod ei hun. Chi'n setio'r cyfarfod lan, chi'n pennu rhywun mewnol yn gyfieithydd wedyn chi'n wneud switch a diogelwch yy yn yn ôl y dyluniad gwreiddiol yw hwnna. Felly... Yym cyd-drefnwyr. Yym ma' cyd-drefnwyr yn holl, holl bwysig. Nid rhywbeth cyfieithu ar y pryd 'di hwn, ond rhywbeth sydd yn rhoi'r holl breintiau sy gan drefnydd cyfarfod i rywun arall hefyd. Felly dwed er bo' fi yn trefnu cyfarfod i 50 o bobl um, dydd Mercher nesa, a mae llawer iawn o rheini angen defnyddio'r cyfleuster cyfieithu ar y pryd, ac am ryw reswm yym dwi ddim wedi profi, a ma'r cyfarfod yn dechrau, a 'di'r cyfieithu ar y pryd ddim yn gweithio, a dwi ar 'y ngwyliau. Does dim byd ma' unrhyw un yn gallu ei wneud, mae'n rhy hwyr erbyn hynny. Felly y pwynt yy pwynt 'y ni'n ei bwysleisio o ran cyd-drefnwyr cyfarfod yw bod e'n ffactor, ffactor risg yw e, chi'n gallu lliniaru drwy pen i rhywun arall yn gyd-drefnwyr hefyd. Cofiwch bod trefnydd neu gyd-drefnydd cyfarfod yn methu bod yn gyfieithydd. Felly, dyna ni o o'n safbwynt ni. Na i fynd â chi'n ôl i'r uh, dechrau beth o'n, trafod, beth o'n i'n trafod i wneud rhyw fath o um, recap. Mae hwn yn gyfleuster lle mae bod dynol yn cyfieithu, ond mae rhaid chi bwcio y cyfieithydd yn union fel byddwch chi'n ei wneud, a wedyn mae rhaid chi drefnu cyfarfod, a wedyn mae rhaid chi mynd mewn i ddewisiadau'r uh, cyfarfod hwnnw yn, um, yn unswydd i wahodd y cyfieithydd. Yn nes i addo byddwn ni'n uh, edrych ar yr un cyfarfod, wnaethon ni drefnu o safbwynt Teams. A dyna dan ni'n wneud fan hyn. Yym mae modd i chi fynd mewn, modd i chi adolygu. Felly yr un manylion y cyfarfod sy'n cael ei adlewyrchu rhwng Outlook a Teams yn awtomatig a mae modd i chi mynd mewn a newid o Outlook neu o Teams. Chi wedi bwcio cyfieithydd, chi wedi trefnu cyfarfod. Chi wedyn yn gorfod set lan y cyfieithu ar y pryd yn Teams. Ydych chi'n gwneud na newisiadau'r cyfarfod, galluogi cyfieithu ar y pryd. Ychwanegu pwy yw'ch cyfieithydd chi os yn fewnol, neu dymu cyfieithydd mewnol os di'r person yn allanol, a wedyn chi yn ychwanegu'r pâr iaith, gan amla Cymraeg i Saesneg. A wedyn Um, os ych chi'n ei gwell wrth wneud hynny, bydd border coch yn ymddangos fel lot o bethau yn ystod um, cyfarfodydd yn ei wrth unrhyw beth pan ydych chi'n seto lan pethau Microsoft lan. A wedyn bydd pawb yn cael cwymplen drop-down box i ddweud bod cyfieithu ar y pryd ar gael wrth iddyn nhw ymuno â'r cyfarfod. Ond fydd hwnna ddim yn surprise nhw achos byddwch chi wedi rhannu sleids a mae yna ganllawiau gyda ni ar y dudalen sy'n sôn ac yn lincio i, i sut gallwch chi gydeirio cyfarfod dwyieithog da pyn ebo chi'n siarad Cymraeg Ai peid- ai peidio. Nawr, mae'r gwymplen cyfieithu ar y pryd yn diflannu ar ôl ychydig uh, eiliadau, a chi'n gallu gweld na ar ôl, uh, chi'n gallu gweld y to trwy glicio ar yr ellipsis, y tri dot, neu mwy neu mo, a wedyn dewis iaith a llyferydd neu language and speech, a wedyn fe fydd yr opsiwn ar gael i chi fyna. Um, Indeg wedi sôn am sain gofodol spatial audio i chi ddiffodd. Um, mae hwn yn rhywbeth i ni wedi datblygu ar y cyd gyda Microsoft. Um, gobeithio bod e'n gweithio'n iawn i chi. Gobeithio bod y fideo hwn a hon a'r canllaw sydd ar y, y, y wefan o'i chwmpas i yn gymorth i chi.